gito juoke gi noyie mano mm. eh, koro gito wanto juok wata tamre mano eh. ma kopo ni temo ni timo gini godiechieng mm. to mano nitie kaka juogi go i x eh. kitemo ni dhako gumoni eh, mano, mano, ni mano style mano juogi koro juok luo noyie style mane ni joluo mondo ging'e gima keny en Eh, Erokamano jaduong' Eric to gi nyikwa Ramogi te kamoro amora ma untie kama ubetie. Ageno ni Nyasach Ramogi Ajwang' oritu maber kamoro amora ma untie. Kwachako twak, ah, ang'e ni koro ok an wendo i dalani ka. Eh, Nwasegoyo mbaka gi nyikwa Ramogi be ne giwinjo, koro ma apani birona mar ariyo. Eh, gimipenji penjo penjo maber kabisa, gimiluongo ni keny. Wantie kod keny to wantie kod kend. Gin gik ariyo mopogore. Eh, kend en ka ng'ama ng'ato idak gi dhako to pok idhi thurgi, Pok inyuome. pok inyuome. Mano ukendre. To Nyalo bet be ni senyuome mm. be pod wanyalo wacho ni ukendri. Mm. To keny to koro donje mm. ka nyathi obetie. Mm. Eh, nyathi ka osebetie to koro en keny. Nikech eh, kendruok nyathi onge, eh. keny koro nyathi osebetie. Eh, nyathi osebetie. Mm. Eh, nikech eh, keny be kethre, mm. kend nyalo kethre. Mm. To keny be nyalo kethre bidhako weyi. Mm. To nyithindo ka nitie to koro wawacho ni be momi ineno ka ni joluo wacho ni koro dhano odhi mana e ria. Eh, Kikendo dhako ma ma nosenyuome to nyathi be osenyuol osenyuol kanyo koro kwere mogi wacho ni odhi e ria. Odhi e ria obiro duogo. Obiro duogo. To kodhi gi nyathini modhigo chuth. Nyithind Ramogi to duogoga. Obama donge noduogo. Eh. koth ramogi kitwega oko Eh, to nyaka uduog koro kanyo ma mineno ka jogo wacho ni keny to ok kethre nikech unyalo chwanyre gi jaodi kabisa buwere kata itok higni apar to nyathini kendo chako bedo ng'ama duong' nyalo bedo kata gavana moro ma kaunti aeto koro wacho ni ba- ni mama adwa ni kudag baba Mm. Eh, wach mar ni da koni to gine ni kamano onge to aloro kony to ka ng'ato kendore mm. inena gi dhako ma bende chunye ber ma udaga daka gi kwe gi hera mm. nyathi ma nyasaye otamu ok omiu mm. to udak ma nyaka ubedo joma dongo ma kata tho bete ma utho kamoro achiel mano pod ok en keny uh, keny mm. walero eka ni Ka ng'ato osedhi onyombo, uh. be juogi o recognize kocha. Uh. Ae nyuol ema koro chando. Eh. To gini kwara mogi moko gima miyo ga ng'ato ok nyuol mm. juogi motweye. Mm. Koro juogi to tweye ka nitie makosa moro mane otimre. Mm. Ema kata sama wuoyo ni neno kaka komo nyuole. Mm. Juok luok dware. Koro nitie nyiwa moko ma komo nyuol. Mm. to nyathi achiel mane en gocha koro kodwaro nyathi to ok oyudo mm. yudo ka juogo tweye Koro chik luo. Mm. Ka dhako ok nyuol, mm. koro miye nying mar luo. Mm. To ni imiye thuolo mar dwaro nyamin gi okel ni jaode. Mm. Mondo jaode ni otimre nadi? Mm. Uh, onyuol go. To sama inyalo no ka dichuo marach, koro kendo ramogi miyo dhako thuolo mar rango yuore moro i anyuola gi jaode mm. mondo onyuol go to nyithindo gi pod bedo mm. mar uh, chuore mane onyuome ni. Koro penjo mi penjo cha. Ngene kwa puonjo ni kwa ramogi waro lworo matut. Mm. Kech kichako wacho eh, samoro. Ber mondo giwinje matut. Giwinje matut. Mm. Eh, koro keny. Mm. Adwa ni kwa ramogi ong'e. Gimomi ji kendre. Mm. Ngene jo ganda ma sani dhano kendra kenda to kipenje na ng'omi kendo kia. E, iluo noket ni keny mm. en ohala. Mano e tiende. En ohala mani kind dhako gi dichwo. Ohala ma dhako yudo kuom dichwo en gik motero thurgi. To ohala ma dichwo yudo kuom dhako en nyithindo monyuolo. Kaka Ramogi nopoge ma dak iyud nyathi jaluo miluongo gi nying min nikech mago mwandu gi. Eh, koro iyudo ka mon machon kodhi tedo to nokeloga kata na nyamingi sueyo ni akoth akoth nyaru okend mana gi gavana gavana morito kaunti te mm. kaw nyamerwa mobodhi ochamie mwanduno mwanduno ng'eny koro iyudo ka chon inyalo yudo ka dak achiel eh, chuoreni okende nyaka gi nyamingi eh, mm. mondo mwandugi giyak giter kucho ting'o mm. kape moro ni botero Eh, koro chon ne ka dhako dhi tedo nipuonjogi siwinde ni kidhi tedo kik inind kaka mondo masani wachiero gini ginindo kabisa kidhi tedo kik inind ibe miyudoga mitero thuru cha mane e ohandi gi jaodini jaodini ing'eno bende kosenyuol kodi to ketho dendi ma kendo ng'at mo mane yudi onge Eh, koro bosega tweyi ka ma in in jaka koro Mon ne yudo ka iyudo ka kata ikeny mar luo, nyombo ne koket kiwango kaka ogandawa ma ogandni mamoko mago nengo. Gin giwacho ni wan e kitwa gi timbewa, dhako inyuomo nyaka ti. Kasto iyudo ni en otur gi dhako pod ineni, gik moko nitie midwaro. Koro mon ka kidhi kidhi tedo, tibende iywayo owadu ka, iwuoyo gi jaodi ni owadwa cha Ka adwa ni ginene mondo kodhi e form one ikonywa, ing'e ni mago be nitie gik moko ma mare ma wacho. Mm. Eh, weri gi mere ma sani ma kwa nyaka airtime. Mm. Eh. Chon eh. ah, ginene maro kadwa gimo kuom ore to kalo kuom chiege mm. nyare mm. nyare mong'e ng'acha mm. ong'e ka ng'acha maber ong'e ni jaoda ni karenjo ni kuon gi rech mar odhadho koro kapimo ne weche ma thurwa owinjo ma onge gine Eh, ong'e bund iye to kata ka en na ng'at maber hera mar onget ti onget kucha ema koro wacho ni gani ng'eyo ni nuweri koda od mama chwer anyisi ka nyaka neno od mama chwer to kiwinj tiende ni en ema ong'eyo ng'ama odagagoni Eh, koro Nyikwa Ramogi ma mine nyaka ng'e ni keny kidhi tedo to gik mikawo ka itero thuru mano e ohandi gi jaodi to ja- di- dichwo be ing'e ni gik miyudo kuom nyathi mano e mwandu to ing'e ni nyithindo ka wanyiso nyikwa Ramogi gikia kowacho ni nyithindo to ging'iyo giwacho ni "Ah, nere en dhako yude mang'eny moloyo nyithindo en kokawo to oteroga thurgi gimoko oyudo to oringo kowo thurgi to an to nyithindo e maga nyithindo ogega mwandu E piny luo mwandu en nyithindo. Nikech an nyikwa Ramogi kata idhi na Narobi, kiwuotho e taon kanyo, ibiro neno gorofe, ibiro neno mtokni ma tiendegi dongo, kigo wang'i polo ibiro neno ndeke. Gin ga mag nyithind ji. To onge ng'ama nonyuol ka nigi gorofano. Koro emomiyo Ramogi ne neno ga ni nyathino be mwandu yore. Eh, nikech ka in gi nyathi to tayari isechako bet gi mwandu. Nikech nyathino kiny onyalo bet ng'ama ng'ongo bikelni mwandu. Koro ikit Ramogi Ajwang' keje nohala. Eh, to en ohala manie- Koro ah, i- iwacho gimoro kama ok adwar ni wich owilgo. Iwacho ni nitie minewa moko ma bende kosekend to koro juogi tame nyuol iluongogi ni lur. Manyiso ni nyuol onge ng'ama Nyasaye ochwe ni an ok onyal nyuol. Juogi ema tamogi in the process. Ang'o momiyo juogi nyalo tamo ng'ato ni kik nyuol? Eh, ing'e ni chi- chike luogi nitie mane oseket matayo oganda monego onego bed ni luwo koro chikegi kiluwri kodgi to onge gima chandi e ngimani iyudo ka ngima yot nikech idak gi juogi kaka odwaro Eh, ing'e ni tiyo atiya gi dholuo kata mine man sani nikech siwinde mipuonjogi onge yanya yanya nyawadgi ni in ionge in ionge nyathini bi wuoyo kuma wantie tayari juogo osemak kanyo koro chieng' moro nyari konyuol nyari kadwa nyathi to ok oyud tiende ni dhogi emokelo gini Koro iyudo kaka seche moko nitie kata wan chike mineno wagologi. Nitie kata chike mata ng'ato ka yanyo ng'ato. Mm. Eh, chike luo mm. mata ikiyanyo ng'ato ma sama mm. iyanyo yanyo ki eh. iriek eh, kik iyanye ng'ato gi tuo mare to aneno ka mine ma bende uwacho ni ok nyal nyuolgi in the process Iyudo ka ng'ama miyo wuotho sana miyud ni odhir jalemo ni odhir ng'ani odhir moko end up dhi nyaka ir nyamrerwa kaka mm. iwachono mm. to pod end up nochwe moko nyuol modhi e loka mm. nitie moko matamo nyamrerwa e, e, loso kose ni ka nyamrerwa no mm. en ena dhano to juogi juogi cha mm. bani piny luo kiseketho chik mm. Eh, nikech nitie kata chike moko mawacho ni nyako matin kokuongonu maduong' dhi tedo to ok giriw chiemo mano juogi noketo koriwo chiemo to chungo moroni tiyudo ka nyako jowa ma koro kawo ngima masani mar yesu oromo eh, yesu oromo odhi nyamin-gi maduong' ne Okwongo ne nyuol to kendo en modhi tedo ne kanyo. A- Aya. O iyudo ka nyako pong' neno malo. To tedo ni wuon e ot. Gidak e ot achiel. To sega chako neno malo. To tedo ni wuon e ot. Mago chike luo modagi. Onindo e otanda jonyuolne kuma jonyuolne riwre e pien. To en nyako mopong' mosechako neno malo. Mano juogi lore. Goye kifuni ma konyuol. Koro Juogigo bende sama ogoye kiful kamano, to nitie gik ma gidwaro. Ma kok idir nyamrerwa, to bowacho ni tim mag mag. Nitie manyasi ma juogi bong'eyo ni, okay, kare isetimo richo. Koro dhi ka mondo itim mag mag mogik. To koro oganda wa giti nyalo yudo ka ng'ato ringo, ah, mine gi nitie moko mawacho ni nitie omadho yiend nyaluo, bobare ndasi. Eh, tiende ni samoro odhi ir jok mabe loko aloka ohala maonge juogi mag mm. thiethgo mm. koro ok okonye koro jogo onego omany jok ma juogi oyiero kaka in kaka eh. okil mar juogi kaka in eh, eh, ing'e ni kaka okil mar juogi kibiro tinoni nitie kaka inyalo neno ng'ato Uh, ing'e ni Kose mana kaka opimo ni aka Ing'e kata ni- signs mag tuoche machande. ing'e ni sama in gi kes ma, ma, mag buchewa mag kenya okil kodwa yalo ni mondo ilo kes to nitie gik ma nyaka openji eh, ni nochakre nadi kama kama koro ng'eyo koro eka ong'e ni koro koyalo wachni to dhi bet ni eh, ing'e ni samoro Nyani ka ng'ato ku- oonge nyathi to osedwaro nyathi koro gik moko mane gage mikiro ikiro go juogi be tinde biro dege tol eh ok kipane en koro moko kana ni gicha iluwo tol momiyo nyani ok omako gigagi aa through penjo mana penjo Ah. Penjo. manyiso ni nokigo gage Ah, ah. Eh, kichako pinene kok onyuol to ipenje ni to eh, in imiduong' to owacho na an ok aduong' nitie nyamera nyaminuno en to osedhi tedo ne eh, ni nyamera maduong' to osedhi tedo an ema pok adhi tedo to bende isega dhi lime Eh, nadhiga lime kata iode kata ka en nonyuola an mana tedone kata iseyudo koro kanyo Koro iyudo kama manyasi makonye betie. Ing'e ni manyasi mineno mag luogi, gimomiyo gino timre, nyaka yudga koro eka iriwo gi manyasi koro eka konyi. To i- gimoro ka kendo bende kelo e penjo moro machielo. Iwacho ka ni gima tamo nyiwa kata mine ma tinde wan go nyuol, juogi, nitie kaka juogi, juogi Tueyo. tueyogi kapod gitindo. Iyudo ka seche moko in gi nyako mopong' kaka nyiwa gi Nairobi ka wan gi ute matindo tindo wadak kamoro achiel. Mm. Idak gi nyari minyako tiye kata university pod idak mana kode. Mm. Uh, mine gi bende oloko gi jo, oloko gi adui mar gi udi. Mm. Ma kupo no neno ka nyari obet to en motedo ga to neno en na lweny. Mm. Odwa odwa na ni nyari ne mani jo kon seche te. Mm. En ni TV, en ni Facebook, tinda neno kaka gikethore. Mm. Notim nadi mondo ing'e ni koro nyari neno malo en kik otedni? Ah, ging'e- Orit mo ere, ere kaka idhi chako ma nikech ma topic malich mali, malich miwuoro awuora. Wanyisi- Ing'e ni ing'e ni ng'ama miyo Eh. ka nyare neno malo ng'eyo kendo kia gidak e ot kanyo. Eh, Koro Nitie sama koro nyako neno malo, mm. kogamo remo ni tap, to ing'e ni nyiri ni dwa nobet machiegni gi min. Mm. Kata ka tek nipimo ni mama ni to pimo ni osiep ni min gi to koro sama ogamo remo no, titere odhi dak ka nyamin gi moro kata watne moro. Makoro nyiso ni nyari bro kadhi dak ka nyamin gi moro Sasa mugamo every remo. month every month Ah. to- eh? kogamo remo To- Ko- oh, ko- komako komako ich ich. Eh, Oh, mano kanye to- ma ok Eh, nawinjo komako komako ich Eh, komako ich komako ich keni odi ka Keni odi ka. koro konego obed ka odhi oko Eh, to koneno malo Eh. to uda kode ka mak mana Eh. notanda ma wuon gi min ninde ok obedie Eh. kata konindie Eh, manta paro ne ok timre kuom joma Ah, ng'eny joma sani seche giyudo ka wuon gi min odhi tich to en nyako en onindo e otanda min. Eh, Mago tweyogi. mano pek ahinya Eh, Mago tweyogi. Hey, Professor Kinja. Adwa dhi topic namba ariyo. Nikech aneno ka topic no pek kendo buogo remo. Dwaro ni mondo chieng' moro kendo iduogi aduogi losane e dak kaka ji dak e udi. Eh, anyalo ginene kapok mm. ipenja mm, mano mm. anyalo nyiso nyikwa ramogi ing'ene wan kaka joma nigi juok ramogi wachno kwabire mibire namba ariyo jopiny nigi siso ma winje kendo koro neno mana nikech sama wuon tie nyithindwa mang'eny madwaro nyithindo mochwanyre kata gi jaode iriembega nikech nyathi nikech nyathi to tame yudo tame yudo eh, koro weyo kitwa gi timbewa ema kelo mana eh, weyo kitwa gi timbewa ema kelo mana Koro oganda wuduoga duogi kitwa gi timbewa kaka nowach cha. Mondo wadag, gin gik ma gineno ahero ga chiwo ranyisi kata mag joka winy. Gineno ka joka winy winyo ka winyo rito mana kitgi gi timgi. Ok odonj kata, ing'eni kata mana ochongo riyo ni, o- kata go sogo ok giriwre ga kata dhiang' gi punda ok giriwre ga to gin e dala ka ok iyud ka punda idhi wi dhiang' Eh, to oganda watiyudo ka jaluo dwa ni idhi wi msungu Iwinjo? Eh, ni koro wan wan joka dhano joka winy dak wach gan wabe wan joka winy Eh, oling' mani margi koro atemo nyiso nyikwa ramogi kijaluo Mm. Kend jaluo. bed jaluo aa ki- kidhi kamano ting'e ni ginene We- wa- kanyo waweya Eh, watu watem Iwacho nyisogi- gimoro i- kik i- iwacho ka ne ujo watinde idho nyakiwe wasunge Eh. to punda to kidhi widhia. Eh. Inyi kanyo Ah, minang'o? winyo Akuru kata osogo ok gi- ineno To jaluo to tinde ri- idho nyaka iwe msungu. eh, Omin ang'o? kata miindi Eh, oi- tiende ni oweyo kitgi odhi oriwo kido machielo Eh, ing'eni kit musungu gi timne opogore gi mar luo gi kitgi gigi kata kidhi kuma iuse kodhi mag oduma oduma ibiro yudo ka ng'eny Moko wawinjo kiluongo ni duma, sijui moko kia ang'o, moko nyamula. eh. To o- oduma gi, oduma koduma en mana gi koro dhano. Atemo keto ni nikech ing'e ni kamine ni kelo eh, jomoko nyalo dhi kawo ni koro wakelo akwede. Eh, Mama ni ing'e ni chik mar piny odag. To chik be kodagi nyisowa kido gi tim. Koro anyiso oganda luo ni kuom ranyisi ma kadwa mulo dhoot moro e piny luo nitie kodhi mak dagga joluo kendogi kata sama owuon joluo ni kodgi to kidhi e piny luo to kane yud dayo ma- mowuok e dhoodno to nochaki kendgi 1960s to kidhi to kiginene to ok iyud dayo godunga gidhiga kure tiende ni kodhi no ok tim maber e piny luo Ok ibi yudo Wanjiru ka- kan godunga. mano to mari To ok ibi yudo Njeri kan godunga kocha. e, e, bende ero koro ineno gi kamano To ok ibi yudo Mweni. ero Eh? ineno Ok ibi yudo Atherere. e, ineno ineno kodhi matimo maber e piny luo Eh, Kidhi oganda ma Waluya, Eh, eh, en otimo maber e piny Luo. en odbet nyaka chieng' odagi. Juogi cha. Mm, orwake. Marwa, Mm. Orwake. Eh. Makta kidhi dong' ineno ka duet Nyamaragoli. Emonyuol awete Cyprian. Eh, To gin ji. Eh, Koro atemo nyiso nyikwa Ramogi ni kido kod tim kik uwe. Eh, to ineno adier ni adier kodhi ni to kokome ka to otwiga Mm. to bende otimoga maber Eh, koro puonjoga ogandawa mamoko Eh, Mano puonj monego bed ni ogandwa sana sana vijande ma sani timre ni gin gi pesa to wargi kendo gitimre ni gidhi skul maber. Iyudo ka gihero kabinde moko gi moloyo nyiluo. Kabinde moko go wachama chama. but kochopo sakend to kenda kenda nyar luo kata chandi to uchandra chanda lakini nyar luo ne makenda wadhi topic namba ariyo mr kinga tinde yudo ka dhi ka or dhi ka maro jomoko tinde okete aketa masa matin tiyudo ka ng'ato kata nendo kalo to osechopo kamaro osechopo kamaro yore mage matero ng'ato Ka or kata thur gi dhako. Eh, ing'e ni jawinjo kimulo maro to nying ma maro go or gin nyinge mane lich ahinya e piny ramoga jwang ma kowinj ni or ng'ane biro to gweng' chapni piny onge kwe to kowinj ni maro mano maro to piny chapni onge kwe to ing'e ni weyo kido gi tim ema okelo gigi to ineno maro chik kapok adhi e yorego adwa ni anyis ni kwara mogi ni chik luo daga ni oro ok mos maro gi lwete mano be chungo ga jogi nyuol ineno ka juogi kendo dwokowa ni wach ma nyuol cha Eh, moso maro gi lwedo ok ni koro lweti ochido to juok luoyi ni juogi maler Emomiyo ineno ka kata ka kidhi ng'wed yath, idwaro no ng'ama ng'wedo yath en ng'at ma ler, ma rembe kata ma lokone, kata ng'ama riwore gi dhako. Idwaro ng'at moro ma podi ler. Koro lwedo, lweti mimakoga go duong'ni kiriwri gi nyar maro cha, juok luo nodagi. Ineno kichako imosro mari. to maro bende ok odhi oket chik ni maro ok lonyre od maro Eh, maro kobiro ute mineno oganda ogero koro kawo ngima ma msungu bumaro dhi e chobo lonyre duk otweyo ng'ato nyuol kanyo Eh, lakini koro wachno to lach lakini gima juogo dwoko wate nyaka wawuoye ni kwere mogong'e koro gama iluongo ni maro ni, ok nonyorre go or kapok wadhi thur kamaro gik matero or kamaro Maro nyaka ng'e ni nyare e ambassador. Mm. Ma kodwaro gimoro kuom ore, mm. to tudre gi nyare. Mm. E ori kidi kata ni go sim, no ula ywayo wa. Mm. Ok nitie nitie kuonde moko ma luo yie ne or nyalo wuoyo gi maro. Mm. Ki gik madongo. Makta ka oro winjo, to wachon ma to mae to Eh. shida dier Eh. eh, mok gir tugo eh, to nyak ogochoni nyare mondi kogochono ot mondo nyare chong'e mood ma orengo ni kawuono to wuon ng'ane ber inyalo wuoyo kode kawuono to gike kogego oho nyithindo ma kata wach midwa wacho kode to mm, ka- kano winj, eh, mm. ni koro en emong'eyo to wacho ni mama duoga wuoyo kodi to wuoche to wacho ni wuod geno Ee abende ok ajawuoyo ga kodu mang'eny to chandruok moro aneno ka chanda ka. Wuoda matin ni nokalo penj to warem matin koro akwayi ni mondo ikonywa. Mago gik ma Maro nyalo nyiso kata akwayo ni ogerne ot, ode dhi muki dhi chwer. To kwacho moko matindo tindo nabiro e chiro ka taneno rech ori orna pesa nyiewogo rech Eh, mago gik monyiso Nyiew na nyare airtime credit orumo. Eh, mago gik monyiso nyare tae chik ma- maluwo kapok adhi kanyo gimoro amora mimiyo maro ok okwani keny Eh, koro mpesa kata ioronga mar alufu abich alufu apar alufu piero ariyo to nyombo to ok idhiga to tich koro rumoni Koro idwa dhi kucha, koro idwa kwane na ayie an M-Pesa na naseoro ni maro 1.6 million mago ok kwan. Pod ok inyombo ga. Eh, Koro penjo mipenjo cha koro anyalo dok ni kwara moki. Ni oganda luo ne ok dwa ni ng'ama or onyorre ka mar mare. Nikech ne en nying man gi luor to maro be ne nigi luor. Koro luo noketo yore Karibu apar matero or thur gi dhako. Ma yorego nyaka iluw ma onge yo machielo ma kipaga yori moro. Kapok idhi yor apar, eh. itumo kamoro kanyo ni ni ng'ato konego mos kata mare gi lwete. Hmm. Tinde twahag gi kata. Aseneno mang'eny ka aha gi nyaka maro. Neno- Mago to korango matimre. Ineno johakogo? Juogo tweyo. Ibe isenenogi? Ang'egi. Eh. Ineno joma chuo. Juogo tweyo gi mateko margi ma dipo. Kata maneno wasani. Onge ng'ama nyalo dhi gi dhako kata deri otieno dichiel kendo to giro poto. Samoro bende chiege tiyo dak hombo ga homba gire no bluong nergi chak luong wuon gi gi kwar gi timbe gi matweyo gi mano be in gi manyasi mare eh, ha eh, mar dipo no mar chungo dipo ah. mano nitie jawinjo Yaani ni ngi rangi manyasi ah, mar mama. Ah, jogi neno en gima nitie eh, eh, chon noonge eh. ineno kaka tane jaduong' moti Mm. ni mi nyako matin to nyuolgo Eh, Eh, sani eh. ineno chik luo Mm. wacho ni dhako kogumo Mm. iwinjo Mm. nyaka madhi e manyasi oganda wa masani mon gumo neno neno ni mano be style moro ma nindruok Mm. mage ma ineno ka koa kanyo tae to chik luo Mm. ok dwa ni ng'ama dhako omul duong'ni gi lwete Mm. Eh, Moloyo ka en malo ka pech. Ka mon ma sama ni malo to kata alot ema kong'wedo to alot wang'. Donge ging'eyo to gikia? Eh. Duong' ni komulo to lal gi teko. To magi ing'e ni koro ka juogo tweyi. To mondo mi manyasi. E nyaka chiemo wang'i kabisa. Eh, ju- eh, nti- Johagi mo- wa- gine mere gigi. Guogo twegi mi uti ute gi gina gina lony wilo. Ramogi wach ne tek. Iwacho ni Mogi wache ne tek. Ting'e ni iwacho ni ng'ama dhako ok onego mul duo ng'ama dichwo kata chwore. kata chwore. Iwinjo. Kata To- neno. Mm, kata neno. Eh, gigo gin gik misimo e tayo ji ni mudho. Ting'e ni koluwo timbe joka. Joka gito juoke gi noyie mano mm. eh, koro gito wanto juok wata tamre mano eh. ma kopo ni temo ni timo gini godiechieng mm. to mano nitie kaka juogi go i x eh. kitemo ni dhako gumoni eh, mano, mano, ni mano style mano juogi ma, koro juok luo noyie style mane aha juok luo dwaro ni koriwre mm. To ing'e ni chik luo mm. odak ni dhako ka dhawo gi jaode mm. ma gigore mm. bi dhako go dichwo piny mm. ok oluore kuom mm. apa ni joluo ng'e mano mm. eh? mm. chik osedag ni dhako ok luore kuom dichwo mm. koro kor terruok cha koro mano ega gima duong' mogik mm. ijuogi kanyo be juogi tweyi ni koro dhako ema oluore ewi kuomi Ah. teko ni nendo lal go lal magi gi mang'eny kaka ka wuoyi madhako bende ok onego bed ni beti Luore kuom- luore kuom dichuo mano style bende ma juogi otamore obed winy Mm. obed dhok Mm. obed le gin gin gi style gi achiel ma nyasaye nomiyogi emomiyo aneno ka nyiso ni kwara Jawinj- ja- nyikwara mogi adwa ni winj kama tut ahinya styles ma juogi oyie mondo irit ngimani wadhi mbele Mr. King. Eh, st eh, style no mm. ka iwinjo kipenje mm. kit luo ka ng'ato oriwre gi dhako mm. uumre onget mm. dichwe maluore kuom dhako mm. mani ma nyaka nene ma kata dhiang' ok rwathi maluore ka kuom dhiang' ma dhako mm. eh, kata guogi gin kata guok kamano mm. koro mani kaka gini to koro gik moko mineno ka mm. jarachar odonjo osiekogo e piny luoni mm. en emohinyo ogandawa Ohinyo ahinya ogandawa kabisa. To magi iwacho ni nyalo konyo midwok ng'ato manyocha kata koringo ga oluoro ga pap dichiel. To dok adoka moluor pap didek kata ding'wen. Nitie ji mosechung' Ah, to adwa ni ging'e ka. Ni nitie jomoko ma juogi okume mm, to juogino Nyasaye ema tiyogo. mm, To nitie seche moko ma ineno chikegi. mm. kati nitie moko ma kodhi ong'adi ni kes kati yudo lawyer maber manadi to nyaka ilwar kamiti tiende ni in Nyaka idhi e mari- jela matin, ibili e jela mondo. Ah, kamiti inyalo teri in ong'ani buch ma buch tho ema in iwacho ni in kes mitimoni en chikwa wacho ni in koro Idhi tho. idhi tho Eh, chike luogi be nitie ma kitimo gi wang' teko itimo ting'e ing'eni mitimo kikia to juogi ng'uono e inyalo konyi to mitimo gi wang' teko tibi ing'e ni ma to chik wak oyie to nyaka hinyi koro manyasi nitie mimiyi kae to dwoka dwoka teko madipo ji mang'eny nitie modwoko to nitie jomoko be miyudo ka koro juogi okecho kode mm. ma en en koro kata konyo mare tek but juogi to koro kidwa nyiso ni manyasi kiti mm. e, chieng' miluokrigo ka in mm. ng'ama dichuo mm. iluokrigo ndalo ang'wen mm. to juma chiel inyalo tiyo atiya maber mm. ae kendo gicha chako duogo mm. koro nyisi ni juogi to oyie konyi but mm. gik mane itimo ka mondo kik icha yath mm, mm, na gicha be natigo to kokonya mm. e, koro mago nitie mm. Eh, manyasi nitie machungo ng'ama opodho Eh, gintie koro ing'e ni gin ga ginene ariyo chiemo ma, ma, ma ji chamo masani Eh, chiemo ma ji chamo masani mag motimo nyak modhi sungu- modhi modhi mang'eny mag nyak sungugo changia wach mar eh, teko mar dichwo to ma changia mang'eny to koro we kitwa gi timbewa timbe moko mineno mulo Eh, wadog e topic ma wantie cha Yore matero ng'ato kor gi dhako kata kamar. Erokamano Er- Eric Nyikwa Ramogi. Kanyo ing'eni ko nyaka ik bet. Nikech kuma adwa wuoyeni, mano chuni piny. Ing'eni gimoro amora mobiro e wach mar pien gi dhako, en igerogo piny. Koro Nitie yore ma ne Ramogi oketo ni tero ng'ama or thurgi. Gik ma Ramogi ok ong'eyo gima omiyo ng'ato dhi nyombo. Achiel kuom gima miyo ng'ato onego dhi nyombo en yawo yore mondo obed maler. Ing'e ni kidak kod nyar ng'ato, pidho dhano tek nikwa Ramogi ma pok onyombo gin ka gi nyithindo gi nyare. Odak mana gi yien osuptal e wi kitanda. Nyathi chando, to ka ng'ato nochandre gi nyathine, bobedo ng'ama duong', ka ikawo tidako gomuroni pi, tedoni, timoni gimoro amora nyaka koyo gogoloni, konyla ywayo ji oneni lieti. Ae to thurgi tikia, sama min gi okumo wuon, odino kit luo. Mano dino yore. Duogi ma thur gi dhako ok inyal ting'i malo. Ng'eyo ni duogi ma thur gi dhako be ting'o ng'ato malo. Eh, eh, Duogi ma thur gi dhako mo- mo- inyalo kendo dhako to dhako biro gi gueth moa kodgi. Koro gueth ni ting'o odni malo. Koro duogi kak nyal timo nikech ne pok idhi kucha. Koro nyombo chuni to ber ka ber to ng'ato onego odhi e nyombo mondo oyaw yore nikech kata dhako midawogo pok inyuomo. Ka en jatich Gichulo dwe ka dwe. Pesa ma gik midhi nyuomo dhok ariyo gi diel ma ramogi oketo tin. Koro nyombono oyawo yore mage? To en ya- yor loko dhoch, kidhi nyombo tibulo gweno. Gweno ot. Sama ool remo mar gweno piny, kwere anyuola mag nond dhako ma eh, mag chiegigo sama ong'ol ng'ut gweno piny. Remo nojuogi ma koch ochamo. Koro juogi kare cognise kaka ot. Kendo juogigo nigi teko mar riti kaka odgi ma kata ka gimoro adhi timi marach ma juogi maricho pango ni tani to ka dhi gweyi to juogi gima nyalo kawo kata simbi to iwilgo e kom kiduogo tiyudo ka gima dhi timi cha osedhi. Koro nyombono ochuno ng'ato to en yor loko dhochi. Emomiyo iwinjo ka iwacho ni ng'ane dhi chamo gweno. To king'e ni juogi moko nitie mag wuorogi mag joko kal take Eh, ma orni be kowuok ni dhi chamo gweno nende o- opong' iye gi chai gi makati gi kod kikelo gweno ok te gima ochamo ma odong' pi kit luo ka oro biro nego ocham gweno to ka opong' iye gi chai gi gik mamoko mago ne onge ne en gweno koro gweno sama oolo rembe piny guogi ma kocho chiemo kendo guogi koro recognize Mano chiegi. Ma ka ng'ato chodo chiegi no gochieng' moro iduogo go e dala kuma nonyuol ne gweno. Ng'ano kodok to manyasi onge. En odhi tho athona ma ki- kapo wamiyi manyasi mokonyi to en ani ramogi duok ramogi wacho no kinye isepuonjo ogandawa mang'eny ok wadwar pod owinj ni ta- ni tamri gini. mano yo mokwongo kapok idhi e mar ariyo midwa manjo kidwa dhiyo Mano gima bende osechando jaming'a ma barwa ni mondo ikaw thuolo ni mondo iler ane matin oganda. Tinde iyudo ka chode otapa kama en chode left right center. Kata sani wayudo jathum moro ma bende ma nyoch wuori onego. Monego bed ni iko tarik piero ariyo gochiko. Nyakono chuore nyonego koyudo gi osiepne moro e kitandane mar keny mochwachwa gi pala ma nyaka onega kendo isewinje ma ng'ano ringo molal to chodegi en chode ma sani molo facebook to koro nyayo chodeni ma koro en chode left and right center to jogi iyudo ka chon awinjo ni kopo ni uriwo nyako moro uriwo nyako un chwo ariyo nyaka achiel to kata chiemo ok onego ucham kuom kamoro achiel we kata mana mar dhi nyombo gini chalo nade jok moriwo nyaka achiel ere kaka onego gibedi Ngani chode ne topic malach ma chieng' moko iwuok kata koro wawuoyo wuoyo chode. Ting'e ni joluo chode, ne chode mana kaka jogi chode. To nitie gik ma ne igeng'ogo chode eh, ma yudo ka gin gik ma ne juogi omiyowa nigeng'o. Ing'e ni dhako joluo ne ok negre ni. To nitie joma dongo ma koro winjowa kata ng'ama winjowa to nyalo penjo ng'ama duong' kata ka ni dala ni to dala ka niger to jaduong' jaduong' tiketo ot Manyuoche dhako nyalo donjo. Mano nyiso ni ok noyawe mana ma ma wang' teko. Koro jaduong' be ne chik boyie ni rom gi ng'ama chodo jaudi. Koro mondo mi ne kodonjo e rangach, ochako donjo ni to roye gi. Kata onge gima rach. Ni chiende ni ng'ama modoga Mondo ng'aman ka chako winjo to wuok mana chieng'. To mano ni itimo nikech sumo kodhi. To Joluo noyie wach mar sumo kodhi. Ka dhako otedo to chuore noneno komiyo. Chuore no ber Chwar wiye ok chwar. eh, wi oneno ka mbele nyithindo ka ginyuolo gi jaode to piny dhi yombe. Eh, Koro noyie ni magi owete ni eh, o- o- jonyiwa gik ng'eni koro chodo ichodi e piny Be bando kelo kodhi maricho. Koro oyiene no onyalo ng'iyo to wacho na Nelson cha oti matek. Macha kodhi puodho te ntinda. Kawi kodhi cha ket ka. Chieng' mondo kodhi. Koro okawe anyuola to kokelo ka to wuon nyathi neno tielo tiende tiende nyathi ka duong'. Okenjo chieng'. Eh, tielo madongo gi to wan kendo gionge ga dalawa ka to dhako wacho ni ni gionge ga dalawa ka Nelson Owadu ma ka kwaro chak ine ga tiende na tiende gionge ga kore to ler iseng'eyo ni gini en ma ka Eh, koro gine ne nitie ai moro nitie be mane ng'ato jadoho to ka ng'ato biro lime To siem oluongo dhako achiel kuom mondene mohero towachone ni dhi pekni wendo na nonind kacha nikech kodhi nodwa ni somo samoro en koth ruoth koro ne timo koro joluo to ne chodo kaluwore kod kit mar piny to ne nitie kaka itime Eh, jaluo ne ne kuori dhako kaluwore kod kaka kete joma sani ni joma kuo ng'ato kuo ng'ato opala mon ne pakre ga ne gi wuoche ne gi wuoche koro Ineno ka doho, wach ma Kristo ni kobiro bogo doho, to jaduong' ne bet kag mon abich gaye. Eh, Mon abich ka ne gaye, koa koni a koni to ool, koro ok ochul. To Achiel achiel, jaluo jaluo nyaka ochul achul. To bende king'iyo kata wach Nyasaye neno ka akuku denja nokendo mang'eny, to onge jaduong' mowuok oko naremo dhako nikech ng'a nokendo mon mang'eny. Nyasaye makelo mon ma nyiri mang'eny e piny ngima ma kata ikend mia achiel To kibitieko. to ok ibi tiekogi. To ng'ama supply nong'e ni demand nitie. Ing'eno ok inyal tero gimoro ka demand onge. Eh, Koro chode maluwono akwayi ni chieng' mondo ikel eh, topic ma chode. Wawuog oganda wanyisgi kaka gini nobet. Ilero kanyo maber ahinya. Kama ok ok ichopo namba ka dwaro. wachodo nyaka chiel kodhi wan kata wede nitie kata function wawe mar nyombo wayuwan kata gi function moro christmas wachop e dala be wanyalo riwo ka chiemo kumoro osonge chiemo Chiko koyie mondo oriwo. Moriwo to inego ng'ama ichodo ni idhi negi. Ng'ama icho- ng'ama ichwadi dhi nego kose? Ng'ama chodo chiegi ni dhi tho. Mm-mm. Kama dwa ni lerna, en nyako mok ikendo to ka kendo. Mano Mm. to luo wacho Mm. ni mwanda ok diend ng'ato. Omwando ok diende ng'ato. Dak iwach ni mano kineno mwanda dak inyis ng'ato kuma diende. Kendo joluo wacho na wendo ok gwende ng'ato. Eh, Dak inyis ng'ato na wendo ni mani. Donjo- Koro nyako muchodo ji ayot Mm. Juogi man mano one ne en gweno penjo pod onge. Eh, Koro en ng'ama ilaro. En ilaro. En ilaro. ma kata kendo jomoko bende wacho ni ng'ato elono kata kopo notho ni kopo kata achiel kuom otho to ng'ato ok onego ok ne ok onego ne ng'ane kapod nie sanduku Chikego omako mana ng'ama osenyuol. Ma, o, mana Dhako dhako mose- mosenyuol. mana dhako mose Kapok onyuol ng'ato mano ni ipape, mano ni rabogi. Koro nowacho, imwanda ke diende ng'ato. Jodongo mane obet piny duwacho ni imwanda ke diende ng'ato. Mm, Nong'eyo. kanyo ilero maber Eh. wadhi e namba Aya, ariyo waseyudo ni yo mokwongo matero ng'ato kudu gi dhako en nyombo. nyombo namba ariyo Nyombo no be en topic malach, chieng' moro nwayaye. Namba ariyo en liel. Liel be teri turu gi dhako. Kiwinjo ni liel otimre korisore joudi, liel no bende topic malach. Kendo wabro dhi kunyis kata kaka ichamo budo iloko e dhoch ma kuonde liel no kata kitero ng'ato wuoth. Nyaka ibed motang'. Kendo ng'ato osori wuoth ma liel kata ma nyom ibedo motang'. Ma be ka un kata ikwa ka kwa, un to ka kwa, to sami chiemo to chogo mondo ideye fuki eh, man ka wach olokre ning'e ni ne gweno mocham kacha ka joko kwongo chamo jaleko kwongo chamo gweno ni joseme joseme ne pok obiro chamo gweno ka to juogi to ok nyier gi ng'ato kaka ne gikete no ot maduong' ma kwongo chamo gweno e dala kidhi chamo in namba ariyo to gin na kudi koro kumaki To adwaro evidence wan ka kukinde me gijuki. Ni chame adier ne kar kendo ichogo mane chame kendo iriwo ma nyasi to koni. Ma nyasi to koni ga mana nikech oganda ma sani. Ineno kata na kuom ranyisi gik mobiro kata ka onge topic to wani sese ni kwara mo nikech juogo ng'eny momiyo kele ma wacha. Kidhi ute nindo ibodo ka mattress opode go opode ga matindo. Mm. Mago jo mariek. Nikech kidhi nindo kanyo to samoro idhi riwri gi dhako nyako moro ma nyiri miwinjo ma oganda wati kwany akwanya. Kara no nyathini otho to yiko pok otieko gi. Kidhi nindo kode kanyo to olo koyo kuom. To kidhi riwri go kuom dhako. Dhako bi dhi chungi nyuol. Ineno gik aina. Koro matres chande. En iwang'o buche to iriwo ma nyasi. Kikuwo. To ka mattress no onge to ibiro luwo krito kod bende de. Koro mago gin gimati. Koro yo mar ariyo en liel. Liel biloko e dhochi nikech nitie gwen ma oro gi cham. Mano tero thuru gi dhako. Ah, Yo mar adek ma kitero thuru gi dhako en dhi neno dala. Bende chamo gwen. Samoro ni kendo nya minodi kodak akwargi. Kendo kapod wuon gi kogo dala. Koro ka wuon ogo dala tidwa ni oche odhi one dala. Kanyo be wach en gatiyo. Ma nyaka ine ni ot maduong' ema okwongo donjo kacha e kidhi. Dalano be sama ogoye nyaka kwong orwakie jodala morwak jothurgo dhako. Koro eka oche biro. To ing'e ni jowa ma iyudo ka samoro ni Yesu oromo to or maduong' odhi okwongo chamo gweno kata kapok orwak jodala. Eh. kanyo mano bende iyudo ka koro nitie Eh, mano be iyudo ka koro nitie mano gine dhi neno dala mano be yo machielo yo mar adek en ka idhi yali ne nitie jomoko ma nyaka kapok oyali thur gi dhano pok iketo idhi yali nikech dak dak luo nogo ngero ndak en law iwacho kose iware gi mino odini go Oweteni oterou motamre mi jonyuol motamre mi dhako oringo dhi teri. Koro kidhi kucha tidhi yadi. Mano be teri kucha. Kucha mano be nyalo chame gweno to ken ma loko dhoji. Ah, nitie moro ma yeto tinde onge gi wero. Ni uchwanyore gi dhako koro iketho keny. Koro idhi kawo mwandu. Chon idhi nikech ng'ato ne nyalo nyuomo dhako chop piero ariyo. Koro kigo kwan yo misedakie gi nyargi, kaka iketho dende, chiemo misechamo, nyithindo, to inyalo go kwan dhogi moko dong' ni adek. To sani to ng'ato dhi nyuomo dhok ariyo gi diel, an idhi wara, kidhi kucha dhok to nyalo kuomi kabisa. An idhi wara na. Eh, To dhok idhi waro, ing'e ni ketho nyithindo nikech dhok nyaka dong' kanyo morito nyithindo. Ma chieng' moro nyathi ka dhi nyombo, tiwacho ni min gi nonyuomo. Eh, koro mano nitie to wero to kidhi to ne ing'e ne kidhi tibet mana e tie dero Eh, en koro ng'ama wuoyo kodi onge dhano ger ma kata gini mi- michamo tindo na onge ae nitie moket kendo ma be nyalo teri thur gi dhako en limbe e limbe ka to chiko yie na ne ng'ama osedhi nyombo wadwa ni piny kwara mogo wich kisedhi nyombo ah, Yo machielo kabiro mondo kik point no lal. Yo machielo matero ng'ato tur gi dhako en kibi yang'ini. Ingeni sama koro idhi bo yang'ini to joka koro yang'oni juogi kawacho olor wachni dalano. Ni tho nyarwa ni ma koro nchiwu ma nyaka chieng'. Ma koro olor wachni koro yang'oni juogi jiserekea kaka nyari itero kanyo ma nyaka chieng'. Koro yeng'oni idhi. Inyalo yang' ni dhiang', samoro iyako ga rombo kata diel, en inyalo nyiso ni kwaro muma. Ki- Inyalo yang' ni rombo, rombo no be ber, nikech othiro juogi maricho ka. Koro ok ichak iluw, mar ka gi thuolo ka. Ah, Mano yo machielo. Koro nitie wach moro ma awacho ma akelo go yo wero cha asewuoye e limbe e yo ma- ma- ma be tero ng'ato e thurgi dhako e limbe Tich otegi kendo kata mana lego e Ganyakach to tich oteri Siaya taon. Koro iwacho na koni ok anyal ama kalime e kawa changa ka. Koro inyalo dhi chik luo yie ni dhi. Koro en to kendo kidhi to chik luo wacho ni ruaki kaka wuod da nyathi da ot. En gima iyude michamo kata iyudo alot gima iyude michamo. En koro kendo onge gik moko ni sijui gwenda otia. Idha liel maro tiber to ichwe itedo. Eh, itedo. Mak mana ni Ng'ama tedo ni maro kosa nikech ka koro onge ng'ama tedo. eh, ma ing'e ni chopo kamoro ma isetimo gik yoreni mag dala. Koro inyathi dala. Koro nyathi koro tamaro tedo Wuok nyathi. maro nyalo loso nyalo loso agwen. Mak mana ni yuori moro kata ori moro kuo- kuonyi chiemo. Eh, Konyo or chiemo ni bende luwone gin joma riek. ma konyo welo chiemoni noketega nikech joluo nogo ngero ni to wendo nokonyo jodala koro iyudo ka or ka ocho biro timi gi nyiri mondo odwok speed gavana ma chiemo piny mondo gwenam jomobiro oyudie ka chiemo Tiji meche mahana, ketha ketha. Eh, koro iyudo ka omiu nyiri mabeyo makonyo gi chiemo Chiemo kidhiri. ing'e ni chiemo kanyo kidiri to ka uri nyiri to bende omiyi yuori Koro mano mane iketo gini. Koro gigo to ng'eny kata wach mag gweno go romo monego tok. Eh, Koro magi e yore matero ji. Oganda ma sani yudo ka en odonjo kata ka ot. Jomoko be nyalo penjo. Nta ang'o momiyo kadhi kamaro to orwako sut? Kaila. Sut ing'e ni chon ne onge. To rwakruok maber ni ne idwaro nikech kidonjo e gweng' Chon, kidonjo e gweng' kiler to joma ni center neno to chako wacho ni nyaka bed ni jogo joka ng'ane osebiro joka chal welo. To kiler be kinor kiwuotho e gwenge madigo iyomo. To ka seche moko okwal dhiang' to in or nogo ni bedi ruakri midolo nyathi along kidek goyi kata idhi nyom. Koro emomiyo idwaro ni welo Bedo maler. bedo maler. Koro weche Ramogi Ka oganda obet winjogi, mano ka ne gin gi tiendgi. Erokamano. Wadhi e topic mogik ma bende ne wa ma bende ne wangeso matin to ok nodhi kaka ne wadwaro. Nyikwa Ramogi gima dwaro mondo wayiere en ni topic mwadose is about religion. Is about religion. Religion en kaka ng'ato ka ng'ato pako Nyasache. Nyasaye ochwewa mondo watine, walame kendo wang'eye. Joluo chon ne gilamo nitie jok mane lamo gode, nitie jok mane lamo chieng', nitie jok mane nitie jok mane lamo gode kamano kamano. wabiro e topic mar kristo ni bende yie kuom kristo napenji penjo to nok idwoke kowinjo chaka nuoni kogono ni bende yie kuom kristo kata jogo ma jonyamrerwa bende giyie kuom kristo erokamano kuom penjo no to piny neno pogre Chon piny ne en achiel, to ka wach din obiro, to koro pogo piny. Koro piny ma wantie nitie jomoko ma jokristo, to moko gin jopiny, to jopiny gi jokristogi wadak e piny. Koro jokristogi pingo weche piny, to piny ma wantieni be nyaka warit chike mag piny. Nikech e mag Kristo to mag polo, to polo en gima orit ber. Eh, An awuon Kristo. An ng'at mohero weche luwo kitgi gi timbegi kendo berna kabisa kata ka wuoyi wach majuogi mora nikech awacho gima awuoyi gima ng'eyo to ka ng'iyo weche piny ma jokristo wacho kristo wuon to ayiego kaluwore ok nanene ayie kode kaluwore gik masomo kuome muma Koro yie yie tiyie ni en ne entie Eh, ka eh, donge asomi muma Mm, ni ne entie Eh, in be kineno jo- jo- joma ne wantie generation mwantie ka gite onge ng'ama nonene iwa yie ji duto yie to iyie inyalo yie kuom ng'ato to joma dwaro ng'ano nyalo chichi matin koro kristo ka ng'iye to iyie kuome Yie to yie kuome joma dag en na jogi miluongo ni jokristo Eh, ing'e ni chon kane ji ne piny ka ji nodak mana kineno kata na jokristo gi kipenjo gi sani ni chon gi sani piny mane mane ber tiwinjo kugi kendo wacho ni chon ne ber moloyo sani ang'o miyo sani monego bed ni ber ka- ka wach kristo ni nitie onego bed ni piny koro ber kabisa Mano ndalo ma iwacho ka chon. Ndalo ma chon cha piny ne ber, ji ne dak aming'a. Ma ng'ato igoli igolo kinyi timoye e chieng' tibiro fwale ka cham. Ma ng'ani ywak en e wuon moywak ga ni Nyasaye natima Kikawa. kawa masando joga nono. To dhano noherre Wadu herre kidhi limo wadu irwaki. Jaluo ne ng'at modak maber gi ngima maber to sani koro ma koro ji wach Kristo nitie ma piny okethre kata kipidho cham e puodho jaluo noketo ni ni cham kopidh e puodho ng'ato ok kwongo rwako oduma ni wuon dala wuon puodho ema rwako. Sani kipidho kata oganda, tinde nyithindo pudho oganda go dukni. Ipudho nyaka mar ng'ama oti. Koro kang'iyoga wach Kristo gi wachwa mar piny, taneno ga ni Nyasachu duong' machien Nyasaye en maber, en emoji onego obedi. Nikech jo-Kristo mineno, Kristo wuon to kisomo tiyudo ka kare, to jo-Kristo gigoyo kata mana kong'o. Ah, Kong'o rach, iwinjo ka gigoyo. To ka ng'ato otho, To jokongo be ema ema kuro. Jogo ema gibiro ibur kanyo mane ikiro pi igwedho buruni kama idwa kunyo to gin ok giti. Jakongo momer jama dwa yi kabu kata kidi moromo mo. Tano ok kidi ni ma nikech chik luwacho ni liel ok bar. Boyigo kanyo. Kotieko ng'acha kendo wang'o bang'i kanyo be jachien akunyo bur. Ineno gik marach. To jokongo mowacho ni rach ni, glass achiel Jokong'o nyalo lawo ji abich. Ng'ani madho ber wadgi giherre, to Yesu ne ok nowacho ni en hera. Jokong'o go herre mana kaka Yesu ne hera. Akia ni be momiyo Yesu noloso ka kong'o ma ji omadho. Jo jodon jo Kristo gi to chaye kende ma ng'ato madho go kombe to idwa lawi pi. Kapok idhi mabor, e wach topic mana mar Kristo. Eh. Ase e tije mar mar media ni, mm. aseromo gi ji mang'eny sana. Asehoji kata jonyamo dayaro. Kaluongo na juoga rach kose aluongo na na juoke. Eh, eh, juoke. Eh, aseromo ga juoke gi. Mm. Kose biro kana hoji gi. Giwachona niya, kendo nyalo confirm na, ni kastambe gi mang'eny madhi irgi gotieno gin bishobe, pate, jokristo gi ema pa- ema kastambe gi madongo kendo machulo gi maber moloyo kata jogo makia Kristo. En adier. Eh, mano en adier. Mm, Eh, Ineno mm, nyocha asenyisogi mm, dinde monego jowa odonjie. mm. Anyiso ni kwara mogik Ka Yesu obiro, to wach ni ng'ato ka ng'ato dhi e dhoodgi, jo Katolik, jo Roma, biro donjo e Katolik, jo England dhi Anglican, joluo unu go dhi ka. Ubed obedi uru Gibro mamor. dhi- gibro dhi sitang. Ah, bile to gro, ne ubedi mamor nwan. Marwa e. Eh, o- o- Kama mar jomoko chano idwaga ni dhi. Bende ondiek maru ma kata ka koro owach kaka nowacho ndalo giko, nobed kama kama. To penjo mipenjo, eh, nitie nyaka yien ma mirwayogo ji ma kidhi Kristo tineno kiju irwayigo gin mana yien wa mag nyalruogi. To nitie kata pi hawa ka luor Kristo. Ma ng'ato jado ong'e mabor ng'ani to chira momako. To kosedhi ir nyamrerwa bomiye mata kata toni direcha. Kurena. in kiparo ni mar pi mo- mo- mar lew mor- moketie mana lwedo kara oriwe gik moko mag riwe Eh, oriwe gi gik nikech eh, siduogi ka kendo te- nigi teko mar jogine koro iyudo ka kendo kendo gineno ka wan kata ka nyiso mowuoyo gin miyudo ka kata jadolo ting'o reko orengo no kendo kaka itiende itiende e piny duok nitie orengo marateng' nitie orengo ma- marachar Eh, gin gi tiende Koro gini penjo jodolo nitie mabiro winjo piny kendo en gima rach ahinya kanisa mag bedo roho to kong'enyie to moko mag mawelogi to ng'enyie ahinya nikech iyudo ka spirit gidwaro ginene maoko koro gigi ne nego gitiyogo koro iyudo ka ng'ato timo hono yani sechegi kitimo hono mar luoti wacho ni nigi ji nikech wasungu kane osedhi boloko wi jarateng' bong'e ni jarateng' mar timo hono koro gigi ne nego kama koro wach kristo

Wadonjo piny wuod kuom. Joma timo gik ma wuonwa ma ni polo dwaro ema nodonj. Kiluwori gi chike luo, ma chik mag luor ka in ma wacho ni kaka wacho niya Wuoyi maduong' wuoyi matin ok kuong ni wuoyi maduong' go nade. Ipa ni Yesu bende chik norach ni. Dongo bo neno ni ing'ado luor Nitie wadgi sense, maduong'. mm. Eh, Koro jok maneno kodonjo e Kristo gin gidonjo adonji gige luor en e oya gama mag piny ne matimre nade. Wan mag piny ne waweyo. Od jaluo onge kuma ndikie muma ni kor ni kor bet. Dono kidonjo e od jaluo to nitie kama iwacho ni sitting room. Mm. Muma ok ondikga ni nitie siting' rum. Iyudo ka nitie siting' rum, nitie kichen, nitie nyaka living room. Ang'o momiyo mago nitie? Donge mago kido gi tim? Ang'o momiyo mago to iyudo ka ng'ani timo? To ma- mago be ni kitwa. Koro gima awacho ni Yesu owuon kaluwore kod an an ok aneno, an mana kod yie kaluwore gi gik ma gitimo. To gi gik ma notimo, kang'iyo gik ma notimo to aneno ni en ng'ama ber. kendo ne iwi sidong' ma norie penjona mogik nyasaye en ang'o ing'e ni kipenje kamano tama hero riwo wechena gi kit gi weche ramogi koro ok adwa duoke ka kristo ramogi to waluonge nobong'o nyaka laka to bong'o tiende na achiel kende ma miderma to nyaka lala Nitie kamoro kuru mane Nyasaye owacho mara ko Kristo dakia watu wang'ere en achiel Odak kanye kata ere kaka joluo ne lamo Nyasaye, kaka jaluo onego lam Ng'e ni- Nyasaye, kaka kama Nyasache nodake, ere kaka Nyasaye, ere kaka Nyasaye en. ing'e ni jaluo Gimiluongo ni duogi cha en luo ne wacho nindo ka ng'ato ne wacho kata sani ni weya weya in gi nyasachi mano malaike Eh, weya weya in gi nyasachi To nyasachi ne en ye en duogi Eh, koro ipenjo penjo mokanira no kod wala inyalo rona Gima penjo ni dhano, jaluo, moriginal cha. Nyasache nodaka nikech nang'eyo ni jomoko ne lamo Nyasaye chieng', jomoko ne le- lemo kong'iyo got, jomoko ne lemo yawo eh, ere kaka nilamo Nyasaye chon? Ineno muma kobiro to yudo ka jaduo to ne omiyo got duong' to gote bende ma kata Musa noome chike koro i got ni jaduo nokawo ni kanyo en kama ruoth ma kata ka wasungu pok obiro Gowachona ne jaduong' madhi timo kata misango ni mi Nyasache. Eh, Koro Nyasaye to mana kaka iwinja awache, ok adwa wuok oko mar weche mane ji owacho. Ni Nyasaye nobong'o nyaka laga, to bong'o en achiel to nyaka laga en kamoro amora. Koro polo kamoro amora ma entie. Eh, Koro kanyo omentie to wach mar lamo chieng' jaluo ne lamo chieng', jaluo ne ok lam chieng'. Chieng' kane iwuok, omutha mana law to iwuogna maber, ikodhna maber, ok nolam. To noneno ni chiegni, oketi machiegni gi Nyasaye, nikech noneno ka gini kelo ler, to kopodho to kelo mudho. Koro be nowacho ni to iwuogna maber, ikodhna maber. Eh, Koro ok nwalam ga chieng'. Erokamano. Oganda Ramogi Ajwang' mane makelo e giko mar interview ma kawuono. Ministro Kinda erokamano kuom biro e studio. Erokamano. Eh, to nikwere Ramogi kamina nitie mang'ede gi rango Eh, nyalo nyalo miyo gi mogik. Eh, mm. Koro nikwere Ramogi eh, weche gi samoro wapuonjre to nitie gimoro ma koro chandi ma samoro idwa ni penji to koro ka miyudi idhi penji e samoro nyalo chandi koro inyalo gocho na namba na ma en 0723 095901 0723-095901 kantie gimoro amora machandi wechewa mag luo tinyalo penjo to wago mbaka kanyakla kata ka dipo kata ka dipo ne juogi osegolie Iwinjo ni magi nyalo konyi. Kuma iteko ni mar dipo, Eh. wach ma nyathi bende chandi, kata koke mang'eny e ot. Mm. Eh, Mago wawuoyo kwa keny kuwe. Erokamano. To miya thuolo ng'won na ng'e ni asego signature mitieko. Admin kwara mogi mana ranyisi ni nitie miyo moro ma ne paro no ni yuore oketho nyathine noparo ni yuore oketho nyathine nikech nyathine nowe konye to kane wabet